Fe gafodd Fferm Cwningod a Pharc Anifeiliaid Dwyfor ei sefydlu ar ddiwedd y saithdegau, ac yn 2008 fe gafodd y lle ei brynu gan Myfanwy a Bruce Williams a'i merch Cara. Do, dyma i dorri gwallt perchennog cynt nes i a gweld y lle yn lân ac yn daclus. A dyma i'n deud, wel, 'dan ni 'di diseidio bo ni'n mynd i werthu a yr hair cut swn i ddeud um, cyflyma dwi rioed i wneud a dyma fi adra dyma fi'n deith Bruce well you're going to buy me the rabbit farm Dos am byth ddwrnod rhywun peth yma okay, oes mae yna lot o waith carthu a llnau mae yna highs and lows um, mae yna un peth ydwch chi gael yn geni a bob dim yn iawn, peth arall yn geni a pethau mynd yn hollol Anghywir, mae o'n, oh, mae'n, ond mae, mae'n ffantastig ar y cyfan.
Mae yna dros 6,000 ar hugain o ymwelwyr yn dod yma bob blwyddyn, ac maen nhw'n cael croeso cynnes gan Holly a Mick Dundee, y Wallabies, Rodney a Cassandra, y Reas, a'r holl anifeiliaid eraill sydd wrth eu boddau yn cael sylw a moether. Da ni'n cael bob math oedran wahanol o bobl yn dod yma. Da ni'n cael pobl efo plant bach, mae hynny wrth i bod wedi weld yr anifeiliad yn medru prynu bwyd i bwydo nhw. A hefyd da ni'n cael pobl chydig yn hŷn hefyd, jyst cypla yn dod i weld, maen nhw wrth i bod yn gafel ar cwm bach a fel arfer mae rhai yn nhw yn prynu nhw, mynd nhw adra fo nhw. A hefyd rhywun peth efo'r gwningot. Ooh!
Mae JJ yn flin! Glywsoch chi? Poeri fanna! Yndi. A fi'n meddwl bod alpacas yn bethau bach moethus. Ond mae JJ yn cadw piwi yn ei le, da. Piwi?
A JJ.
A JJ.
Ti, ti eisiau moetha? O! Oh, da chi jyst eisiau mynd fel la. Yn gwisgo teddy bear.
Reit, be arall sy'n ma? Da ni'n mynd i gael spec. A bwydo nhw, yr yeah. holl anifeiliaid, gyda yeah. chi bach o hwn. Ie. Yeah. Mae pobl ddiarth yn prynu'r bagia a wedyn bwydo'r anifeiliad. Hei!
Dowch o'r a genod a hogia be sgynnon ni fan 'yn? Argol faint o eifr sy 'ma! 'Dan ni 'di colli count fod yn onest efo'r babis i gyd ma' n'w 'di ga'l flwyddyn yma. Ma' n'w bob man! Taflu ychydig ar llawr. Ar llawr a 'dyn nethon n'w fita fo fan 'na. Dwi'n siŵr bod yr holl ymwelwyr sy'n dod yma yn gwirioni. O yndyn, wrth 'u bodda'. Achos bo' ni yn gwerthu bagia bwyd ma'r plant yn gallu ca'l

O dwi ddim yn meddwl mod i 'di gweld peth bach mor ddel ers tro byd. O na ma' n'w ddel.
On' ma' 'na gymaint o anifeiliaid yma dwi'm yn siŵr iawn lle awn ni nesa. Rwbath bach a cwtshi. Ma' 'na lawer o ymwelwyr yn dod yn ôl yn flynyddol i weld yr anifeiliaid. Rhai yn teithio bell, ac eraill, fel plant ysgol Llanystumdwy, yn gallu piciad yma am brynhawn.
Yr hyn sy mor dda am y lle yma ydy y ffaith bod yna lawer o wahanol o fathau o anifeiliad, ond y rei gorau i fi ydy'r cwn bach. Da ni'n dod yma oherwydd bod yr anifeiliaid yn... maen nhw'n hawdd i chwarae efo a weithiau does, mae rhai o'r plant gen nhw'n anifeiliaid adre. Yr anifal dwi'n mwynhau'r orau ydy'r ci oherwydd

Ceffyl yn fan hyn ynddo. Ia!
A be amdana chdi Erin? Y cwningod di wedi gorau fi. O, ta cwningod bach del yma? Ia. Un o'r pethau cyntaf wnaeth Mefanwy a Bruce ar ôl symud yma oedd adeiladu ac agor caffi. O'n i'n teimlo pobl yn aros mam dipyn a dyn yn gadal do' na'm byd arall yma iddyn nhw felly. A dyma dad penderfynu na caffi oedden ni'n mynd i gael. Di o di gweithio?
Do tad, do, yn briliant. A partis plant wan hefyd, mae hwnnw yn ofnadwy o frysur, yndi. Fel arfer oedden ni'n neud cacenna, oedden ni'n neud cawl, um, panini, sbechdana, felly. Mi ddaru chi wneud eich lefel A yn Ysgol Eifionydd. Do. Penderfynu peidio mynd i'r brifysgol. Do, nes i benderfynu, do'n i'n eisiau mynd. Um, o'n i wedi gweld y mrawd yn mynd ac yn stryglo chydig o'r holl waith ac o'n i'n meddwl dwi'n eisiau gwneud. Do'n i'n mwyn gwybod be o'n i eisiau gwneud, do'n hollol onest. A wedyn y blwyddyn yna, oedd mam a dad penderfynu bod nhw'n diffrynu'r ffen gwningot. Amseru perffaith i chi? Oedd, oedd, briliant i fi, oedd. Mae'r fferm newydd agor ar gyfer y Pasg. Fy na ddim gwylio rwan, na diwrnod o'r fwyso. tan ddiwedd mis Tachwedd. Felly yn y gaea, eich traed i fyny, a ffwr i rwla poeth, mae'n siŵr, y spa i ni ymlacio. Bydden ni yn cael bythefnos, neu deg diwrnod, wythnos y dechrau, deg diwrnod, um, yn rwla poeth. A wedyn meddwl am flwyddyn nesa. Helo, Dougal. Um, a beth da ni'n mynd i wneud, um, mae yna fel arfer um, gwaith trwsio. a um, peintio. Oes na gynlluniau ar y gweill? Um, da ni'n trio trio ac ac ara i sefyll ar ei thraed ei hun. Cario ymlaen i ddatblygu felly? Ie, yeah.
ie, yeah, yn sicr.